Быел Татар КВН лигасына 25 яшь тулды. Юбилей уңаеннан без барысында сезон схемасын, уен форматын һәм хәтта исемен дә үзгәрттек. Безнең максатыбыз татар КВНнан уңышлы телевизион продукт ясау. Без Татарстан Республикасының һәр районында булып кайттык. Актаныштан алып Чүпрәлегә кадәр иң көчле шаяртучыларны эзләдек һәм аларны Казанга Әйдә шаярт яңа юмористик проектының зур фестиваленә алып килдек. Каршы алыгыз!

Хәерле кич! Хәерле кич! Сәлам Татарстан! Сәлам Казан һәм барлык шәһәрләр! Бу Татар КВН Әйдә шаярт лигасы зур фестиваль! Безгә, безгә 25 ел, 25 ел, дуслар! Җәвит абый, сезнең белән яшьтәш икән Татар КВН лигасы. Сезгә 25 яшь диделәр безгә.
Рәхмәт, яшәрттегез. Миңа әле 25 тулмады. Мин һаман да яшь, һаман да шаян!
Без э, без Татарстанның һәрбер районында, һәрбер шәһәрендә Татар КВН лигасының мәктәбен һәм уенын үткәрдек. Һәм инде бүген монда җиңүчеләр, яхшыларның яхшылары, иң-иң көчле командалар каршы алабыз! Зур фестивальнең икенче өлешендә катнашалар Лениногорск шәһәре,

Авыл кызлары! Сарман, җыелма, КВН командасы, Сарман! Чүпрәле районыннан Чүпрәле мишәрләре килде. Һәм инде Зәй районы. Авыл кабартмалары. Шаяртучылар бигрәк нык әзерләнделәр. Һәрбер команда икенче этапка чыгарга тели. Ә анда чыгыр өчен аларга 5 елмая торган смайлик куярга кирәк. Жюри әгъзалары күрсәтегез әле нинди смайликлар. Менә шундый

А, туктагыз әле, алай түгел. Аны беләләр, чөнки ул үзе дүрт татар КВН командасыннан Югары лиганың вице-чемпионы Ришат Гыймалдинов. Татар малайны барыгыз да беләсез, чөнки сез аның дуслары, матурлары. Ренат Галиәхметов! Арча егете, Татар радиосы баш мөхәррире ич! Айваз Садыров ич! Каршы алыгыз! Безнең шаяртучылар бигрәк нык әзерләнделәр. Һәрбер команда икенче этапка чыгарга тели. Анда чыгыр өчен аңа 5 елмая торган смайлик кирәк. Әлбәттә инде. Һәм инде э, сезнең чыгышыгызны хәзер карап китәбез. Командалар безнең Традиция буенча без булдырабыз! Һәм инде командаларны озатабыз сәхнә артына. Командалар әзер, жюри әгъзалары әзер, тамашачы әзерме? Алайса, башлап җибәрәбез. Һәм инде безнең беренче команда әзерләнә.

Шаяннар һәм тапкырлар оешмасы һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Бик зур рәхмәт ярдәм өчен. Башлап җибәрәбез. Лениногорск. Биш почмак 02. Киттек. Сәлам, сәлам. Ничектер куркыныч булып китте. Мин бөтен штрафларны түләдем. Кәефләрегез ничек? Кы- Кыздырырга әзерме сәхнәне? Әйе!
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне без шәһәребезнең мэры Рагат Гөлиакзамовичка һәм Леногорск шәһәренең унберенче гимназиясенең директоры Флёр Рахимовнага белдерәбез. Әфәрен.
Әйдәгез, кыздырыгыз. Алга, уңышлар сезгә. Каршы алабыз.
Бер, ике, сулга! Исәнмесез, сезнең каршыгызда Лениногор шәһәренең биш почмак нолике командасы. Күп кеше белми, Лениногорск ул шәһәрме, авылмы, яки Бауман урамында булган бер кибетме? Ә Чыныкта ул шәһәр типындагы авыл. Беләсегез килсә, без полиция сыйныфыннан. Безнең сыйныфның бер уңайлыгы бар, җыелыштан соң әтидән безгә код эләкми, чөнки без законнарны беләбез.
Безнең сыйныфта гына сугышырга өйрәтәләр. Ул программа буенча түгел дә инде, салган физрукның теләге.
Тик безнең сыйныфта гына почмакка бастырмыйлар, ә унбиш суткага ябалар. Борчылмагыз, сезнең юмор хисегез безнең кулыбызда. Чөнки начар мәзәкләр кулга алынган. Су анасы батып үлгән.

Һәр әти-әни баланың беренче сүзләрен бик көтеп ала. Өйдә булган бер хәл. Әтисе, Кара әле, безнең балабызның беренче сүзе нинди булыр икән? Хе, нинди сорау инде бу? Әти була! Юк, әни була.
Әти. Әни.
Әти.
Әни.
Әти була! Күрше!

Минем йөрәкне урлаганга. Син килдеңме? Әйе.
Синең янында минем йөрәк дөп-дөп итә. Ә минеке виу-виу итә.
Минем мәхәббәтем След сериалы шикелле. Ничек ул? Ул мәңгелеккә.
Син КПЗдагы бомж шикелле.
Нигә? Синең яныңда.
Тыным кысыла. Бәгырем. Обыщи мине. Син беләсең нәрсә мин яратам. Бу нәрсә? Бәләкәй наручниклар! Син шундый романтик! Подполковник романтик.
Кадерле жюри әгъзаләре! Безгә начар бал куймагыз! Чөнки киләчәктә нәрсә булганын берсе дә белми. Бүген сез безгә, иртә без сезгә.
Көчле алкышлар! Лениногорск, Бишбишмак 02. Жюри әгъзалары, э, бу чыгышны ничек бәялисез? Э, Ренат, беренче тапкыр елмая торган смайлик күтәрде. Ришат Моңсу. Тәбрис елмая. Җәвит абый уйлап утыра. Айваз, Айваз, Айваз. Юк! Айваздагы моңсу смайлик. Җәвит абый елмая, әлбәттә, ике моңсу смайл булды. Кызлар, егетләр, әйдәгез, тыңлап китик. Айваз, аңлатырга кирәк инде. Юк, сүз дә юк, егетләр, кызлар куркыттылар. Э, Шуңа күрә бик озак уйландым. Монда мин генә түгел, игътибар иткән булсагыз, барлык жюри әза, әгъзаләре бик озак уйлады, име? Ну, мин, мин әле яшь кеше, Җавит абый озак уйлады да, теге мин ди тиздән ди, барыбер пенсиягә китәчәкмен, шуңа күрә миңа нәрсә куйсам да мөһим түгел диде. Мин инде үземнең өстемә җаваплылык алып, әлеге моңсу смайликны куйдым. Ник дигәндә, Үтте Ярсуа, юк. сәгать. Монда, монда э, формада торган егетләргә, кызларга җавапны да үлчәп ачарга кирәк. Э, Шаярырга, үсәргә әле җирлек бар.
Айваз, бу хәерле иртә Австралия тапшыруы түгел, әйдә, йомгакла.
Җирлек бар, әйтәм бит, әле э, шаярырга, үзләренең шаярулары өстендә эшләргә. Э,

Алыга! Кайдан сәлам сезгә, дуслар! Лаеш районы яшьләреннән! Миндәй сылу кыздан! Һәм иң текә егеттән! Шәпләре, татар яшьләре алга барабыз! Исәнмесез!
Син нәрсә, Ландыш, ник балаңны алып килдең? Без бит КВНда! Соң, калдырырга урын булмады да килде инде? Ярар, миниатюраларны әйтеп торыр. Шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эх! Исәнмесез, минем исемем Азалия. Әти мине яратып кына 450 меңем диеп кенә әйтте. Лаеш пляжында.

Аптечкагыз бармы? Мәгез сезгә пицца бүләккә! Шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эх иң шәпләре, татар яшьләре.
Беренче татар ужастигы.
Кайда соң синең каның?
Җиде ел мишәр хатыны белән торып, бөтен канымны эчеп бетерде ул мине. Ә менә синдә кан точно булырга тиеш. Әни, әни, чынлыйсы соң, бу бит безнең әти түгел? Эй, кызым, син бер дә дөрес аңламадың. Бу бит бары тик миниатюра гына КВНда. Ә, теге көнне әти куйганмы? Кем белән? Бер көнне күрше апа белән. Шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эх и шәпләре. Сезнең каршыгызда Лаешайны татар яшьләре КВН командасы иде! Рәхмәт!
Шәпләре, татар яшьләре, алга! Лаеш районы, алкышлар! Алкышлар командага! Һәм инде жюри әгъзаләре, сезнең билгегез, нинди смайллар? Елмая торган смайллар, өч моңсу смайл! Эләкте бит сезгә Лаеш районы. Барыбер алкышлыйбыз, алкышлыйбыз безнең команданы. Җәвит абый, берәр әйтер сүзегез бармы?
Мин инде беренче тапкыр моңсу смайлик куям. Әмма дә ләкин менә бу эш белән шөгыльләнү өчен бары тик афәрин дип кенә әйтәсем килә. Бернәрсә җитеп бетми. Менә мәзәкнең, юморның кыска, аңлашыла торган һәм менә Күңелле, кәефне күтәрә торган, көлдерә торган. Һәм монда чак кына эшләнеп бетмәгән моментлар бар. Ә инде менә бәләкәчнең дә КВНда катнашуы бик шатлыклы күренеш, шуңа күрә мин сезгә уңышлар телим, киләчәктә шомартып, яхшылап, матурлап, бизәкләп, Алла биргән булса, яхшы, менә барыбыз тарафыннан да смайлик алырсыз, Алла биргән булса. Егетләр, шулаймы?

Әйе. Ә, чөнки алар безнең белән эшләделәр. Ә, бу бик күңелле булды. Молодец, әфәрин. Давайте, девчонки, удачи, уңышлар, сәхнәгә.
Исәмесез, дуслар! Эй, син нишлисең? Чё, всё как репетировали. Я лежу, ты что-то болтаешь. Меңгерәвемесең, без бит репетициядә түгел, бас әле! Исәнмесез, дуслар! Без Чистайдан, авыл кызлары! Без бөтен район белән җыелдык, уйладык, Кемгә КВНга барырга? Татарлар уразада бармыйбыз, диделәр. Крәшеннәр бәйрәмнәргә әзерләнер вакытлары юк, аларда гел ниндидер бәйрәм. Ә мишәрләр монда акча кирәклеген белделәр, бармаска булдылар. Мһм. Менә хәзер без килдек, урыс кызлары. Ярар, таныш булыгыз!

Никах? Белмим, бәлки кирәге чыгар. Булды, сиңа әзер. Кызлар, әйдәгез, миниатюра күрсәтәбез.
Чистай кибетендә.
Здравствуйте. Так, миңа лимонад, Ага. конфет Ага. һәм клиндер. Что?
Клиндер.
Э, чәй.
Нинди чәй? Менә клиндер кирәк. Ашчылар әнә, ашчылар. Машина?
Какая машина? Женщина, мы в продуктовом магазине. Нинди машина? Син үзең машина. Клиндер, менә, түгәрәк, Түгәрәк, уртасында тишек. тишек. Аңладыңмы? Аңладыңмы?

Кызлар, без по-любому җиңәчәкбез! Ничек? Мин бит армрестлинг буенча Татарстанда юниорлар арасында беренче! Бу бит армрестлинг түгел! Кара!
Сенсей! Җәвит әбей! Сезне күрергә бик шат. Тагын син. Мин сиңа бүтән күземә күренмә дидемме? Дидем. Чәчем дип әйттемме? Әйттем. Хәзер үк көләм, ә? Ә, җитә, Энҗел, җитә.
Монда килгәндә без татар телен белми идек. Әйе. Алты көндә өйрәндек. Юк. Татар егетләрен табырга гына калды. Никах.
О,
менә ни! Әфәрин, Виктория, әфәрин! Әфәрин, әфәрин кызларга көчле алкышлар! Жюри әгъзалары, э, Бу чыгышка нинди нәтиҗә куясыз? Еламая торган смайлар. Әйе, әйе! Беренче команда, туктагыз, туктагыз, китмәгез, кызлар, китмәгез. Әйдәгез, тыңлыйбыз матур сүзләр. Э, Җавит абый. Э.
Менә э, кызлар зур итеп рәхмәт. Чыннан да урыс кызларымы? Әйе, әйе, чыннан, чип-чистый урыс кызлары. Юк, никак та. Чыннан да, менә монысы өчен зур итеп рәхмәт. Алкышлап алыйк әле. Сезнең исемегез ничек булды? Анжела.
Анжела, зур итеп рәхмәт. Син мине үтердең бүген. Йоклый алмам инде. Җавит абый, сине түгел, мине үтерде ул. Сине үбеп китте маңгаеңнан. Менә хатын-кыз шулай я үбеп үтерә, я сугып үтерә инде ул. Афәрин! Афәрин, рәхмәт, кызлар!
Ә мин хәзер генә аңладым. Үлгән кешенең генә маңгаеннан үбәләр бит.

Татар-информ нокта ру мәгълүмат агентлыгы, алкышлар! Һәм Ялкын журналы. Ялкын ул огонь. Ялкын киләчәкне яктырта. Дәвам итәбез. Әйдә шаяр. Баулы шәһәре Токмач КВ командасы. Киттек. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Беренче очракта рәхмәт әйтеп китәсе килә безнең редакторларыбызга, ул Фаил һәм Наил. Һәм Айдар Ансаровичка, безнең җитәкчебезгә, һәм инде әти-әниләребезгә, шулай еракка җибәргәнгә безне. Ярый, кызлар, әфәрен, әйдәгез, кыздырыгыз, алга, сәхнәгә!

башлыйк! Алга! Уйлый белмимен, ләкин минем күңелемдә гел бию. Авылда булган хәл.
Кем бу? Аһа, солярка исе килә. Өч бармагы юк, тырнагы юк. Бу әти! Нинди әти?
Глупый Соня ба танымадым! Белмимен, ләкин минем күңелемдә гел бию, гел бию, гел бию, гел бию, е-е, кайсы якларда йөресәм дә тиен. Авыл кызы үзенә айфон сатып алган. Менә, кызлар, карагыз, үземә айфон сатып алдым! Ике ай элек айфон алган ие хаман коробкасыннан салдырмаган! Әйтмә дә! Айфон! Белмеймен, ләкин минем күңелемдә гел бию, гел бию, гел бию, гел бию, йери-йери кайсы. Татарча аниме. Матурым, мин сиңа бүләк ясарга булдым. Нургали, мин шундый бәхетле! Шш-ш-ш-ш-ш!
Сезнең бер әйбер дә килеп чыкмаячак, мин бүләкне урлыйм. Шш-ш-ш-ш-ш! Э-э, Нургали, Нургали! Борчылма, мин аны хәзер тотам. Шш-ш-ш-ш-ш-ш!

Ә без сезнең КВН чебешләре! Җәвит Шакиров, Ә сез инде суган, чөнки сез үзегезнең мәзәкләрегезне сөйләгәндә, кешеләр җылый-җылый көлә.
Татар малае, Ә сез тоз, чөнки сез бөтен җирдә. Ә бәрәңге ул безнең бүгенге зал. Карагыз, ничек буразналап утыралар алар. Кара әле, ә Айваз? Ә Айваз күбрәк солянка ярата. Тукмач командасы, рәхмәт! Җырлый белмимен, ләкин минем күңелемдә гел бию, гел бию, гел бию.
Тукмач КВН командасы, Баулы шәһәре, жюри әгъзалары, бу чыгышка нинди йомгак ясыйбыз? Тәк. Ренат елмая, Табрис елмая. Айбаз хаман моңсу. Җавит абый елмая һәм Ришат. Ә мин билге куер алдыннан бер сүз әйтәсем килә. Әйдә. Чебешләрем, бераз үсергә кирәк.

Сарман, җыелма, КВН командасы каршы алабыз! Сарман, туган ягым. Ярый, кәефләр ничек сезнең? Кыздырырга әзерме? Әзер, әзер, әйбәт. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Район башлыгы Фәрит Мөнәвир улына белдерәбез, администрациягә белдерәбез, э, яшьләр эше бүлегенә белдерәбез һәм инде әби-бабайларга рәхмәтебезне әйтеп китәбез, оныкларны карап торган өчен. Ярый, әйдәгез, әйдәгез, кыздырыгыз, алга, сәхнәгә. Сарман районы. Ух!
Хәерле кич Казан! Сезнең алда Сарманның атказанмаган мәңге җыелмас командасы! Марат! Сарманның иң хөрмәтле кешесе, чөнки ул укытучы! Командабызның иң хәерче кешесе, чөнки ул укытучы! Николай! Тукта әле, Коля, безнең Әйдә шаярта әзрәк спортивныйраклар уйный. Вот. Җегетләр, безнең чыгыш өч кенә секунд булачак. Нишләп инде тагын?
Бүксәне алай җыеп тора алмыйм мин бүтән. Менә ичмасам.
Хәм дә инде безнең иң гүзәл шәх... шәхесебез. Алина, ул безнең командага постель аша эләкте, чөнки ул Маратның хатыны.

Йомыркаларыбыз да хәләл, тавыкларыбыз туп-туры кыйблага карап салалар. Бу ни?
Бысама.
Әйе.
Быса сала. Сала.
Сала. Дуңгызныкы. Дуңгызныкы. Менә дуңгыздан менә әйтер кисеп алынган. Нәкъ шулай иттереп киселеп алынган. Менә Ул дуңгызның атасы да дуңгыз, анасы да дуңгыз була. Күбрәк әйтәм әле, аның бабасы да дуңгыз, әбисе дә дуңгыз. Менә хәләл. Хәләл.
Ай, бир 500 грамм менә.
Сарманыбызның гөрләп торган паркларыбызның берсендә булган хәл.

Хәзерге яшь гаиләләр балаларына дини исемнәр бирәләр һәм киләчәктә мәктәпләрдә шушындый класс очратырга мөмкин. Исәнмсез, балалар! Исәнмесез!
Барыгыз да килдегез микән, барлап китик әле. Ислам мондамы? Монда.
Иншалла.
Мин дә монда. Муса килдеме соң? Муса бүген килмәде.
Аллага шөкер.
Мин монда.

Сарман җыелма командасы, жюри әгъзаләре, сезгә карыйбыз. Нинди смайликлар куерсыз бу юлы? Ришат елмая, Татар малай елмая, Тәбрис, э, эх, аягас, менә шулаймы?
Уразада кальян ярамый. Өч смайл моңсу егетләр, кызлар. Менә шулай булды инде, туктагыз, туктагыз, әйдәгез, э, тыңлап китик. Э,
Егетләр, кызлар үпкәләмәгез. Менә шундый бик матур башланды. Яхшы, рәхәт. Но азагында э, тәмамлый белмәдегез. Әз генә генә әзерлек җитеп бетмәгән. Менә күңелле итеп башлаганда кебек тәмамласагыз, менә барыбыз да елмаеп тора алырык. Сезнең дә кәеф төшмәде. Ярый, э, аңладык, егетләр. Ишек алдына дәвам итәбез. Э, Безнең э, киләсе команда Чүпрәле районыннан. Ничек кәефләр?
Яндырырга, манчырга әзерме? Әйе, әзер.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Ә, Рәхмәтебезне белдергебез кили Чүпрәле район башлыгына Марат Ринатович Гафаровка. Район мәдәният йорты Шарафутдинов Руслан Данечка ул безнең директорыбыз була инде ул. Һәм безнең начальнигыбызга Зөлфәт Филаретовичка. Ярый, әфәрин егетләр, әйдәгез, яндырыгыз, кыздырыгыз, алга, сәхнәгә! Воу! Чүпрәле мишәрләре каршы алабыз.
Хәерле кич, хөрмәтле туганнар, сезнең каршыгызда Чүпрәле мишәрләре! Ярый, ба!
Чу, ашык.
Ма. Беренче танышып китик. Бу Илназ. Мещерский комбы. Ничек инде?
Ничек булсын.
Әтәсе депутат. Әйе. Бабасы еврей.
Әйе. Үзе мишәр. Ярар. Ә бусы безнең Нияз. Мещерский фокусник. Ничек була инде ул? Ничек булсын.
Әгәр дә бер йомка салса, бер айга югала.

Хастаханәдә булган хәл. Кая бара? Мин бит сорарга гына. Монда сораучылар күп булды инде, балакаем. Барсын да үзләренә китә барды. Фирүзә!

Без әзер. Мин бит сезнең өчен түгел, үзем өчен. Кыз егетен әтисе белән таныштыра. Нәрсә? Минем кызымны яратасыңмы? Уважаю. Күпме йөкле инде? Алты ай. Күпмее йөрисез? Бер ай. Карагыз аны, туйга хәтле, нини? Тырышырбыз. Син минем кызым өчен кеше үтерергә ризамы?

Хөрмәтле жюри әгъзалары, безнең Чүпрәлдә борынгыдан килгән бер гореф-гадәт бар. Кунакка килсәк, буш кул белән кайтып китсәк, безнең йөрәк яна. Шуңа күрә цәцәкле чәйниктән чәе бездән. Өстәл әзерләү сездән. Рәхмәт!
Кәбестәле таныш булу безнеша егетләре, татарстан. Чүпрәле районы Чүпрәле мишәрләре алкышлар бирик әле тагын бер тапкыр нык иттереп. Жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди смайльклар, елмаябыз, елмаябыз һәм. Егетләр, вот шуны әйтеп китәсем килә, мин, беләсезме, яртылаш мишәр тоже, признаюсь, чыннан. И хәләл җефетем дә мишәр минем, мишәрләрне бик яратам, бишле сезгә.
Алкышлар! Егетләр, рәхмәт бик зур, афәрин! Рәхмәт!
Һәм инде безнең икенче өлешнең соңгы командасы. Ул да булса Зәй районы авыл кабартмалары каршы алабыз. Ничек кәефләрегез, яндырырга әзерме сәхнәне? Без әзер, яндырабыз! Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Әлбәттә, без бу фестивальгә эләгүебез белән үзебезнең Зәй районы башлыгы Каримов Разиф Галиевичка, Зәй муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Ревина Светлана Юрьевнага һәм үзебезнең директорыбыз Фикрәт Рафиковичка бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Әфәрен, әфәрен, кызлар бик матур. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Кыздырабыз! Ух, хәзер нәрсәдер була.
Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Зәй районының җыелма командасы Авыл кабартмалары! Хэштег Авыл кабартмалары. Яшьләрдән калышмыйбыз. Ютубка да карыйбыз.
Инстаграмда утырабыз. Кирәк икән, троллим. Кирәк икән, рофлим. Башлыйбызмы?
Бря! Күз алдына китерегез, авылда бер әби үзенә ЖК телевизор сатып алган. Алла бирсә, яраткан киноларымны шул телевизордан гына карап утырам әле. Ахирәткәем, телевизор алган дип ишеттем. Каян ишетә торганнардыр инде, хәзер көн саен җыела башларлар. Диспансеризациядән кайтып киләм. Хирург аякка операция диде, күз чибаксарга, флюрография РКБга.
Соң, ахирәткәем, бу бит инде диспансеризация түгел, утилизация булган! Ул галушыңны нәрсәгә дип култык астыңа кыстырып йөрисең? Кичә дә алыштырып киткәннәр ие, яланаяк кайттым.
Бүген кина буламы? Була, була.
Күршекәем, сиңа күчтәнәчкә кила ярым прәнник алып килдем, бәлки әле чәйләр дә куеп эчерттерсең.
Расходланасың калмаган! Бер дә расход түгел, кибеткә кереп, синең исемгә яздырдым да алдым.
Әппәйт минем кесәгә расходы! Ул галушыңы син дә ник култык астыңа кыстырып йөрисең соң? Ишек төбендә бер галош та юк, җүләрмени мин анда калдырырга?
Соңга калмадыммы мин? Кичә дә урыным бик җайсыз булды.
Аягыңда тапочкаң, култык астыңда галошың, нишләп йөрисең соң син? Үземнеке түгел ул, бабайныкы. Мин юкта өйдә генә утырсын дип алдым да чыктым да киттем әле. Шуңа күрә бабаң яланаяк әнә Мәрфугага йөгерә. Бу җәйге челләдә нишләп йөрисең син чаңгыга атланып? Соң моның чаңгысы кая соң? Кая булсын, әсфәлткә ышкылып беткәндер инде.
Нинди чаңгы булсын? Скандинавский йөреш бу! Беләсегез килсә, әле мин фитнеска да йөрим! Пилатес! Гранд-батман! Планка! Моның кайсы кнопкасына басып туктатырга икән?

Ахирәтләрем, ПП ул правильное питание, дөрес туклану! Шуңа күрә кич утырырга килгәндә дә кило ярым прәннегеңне күтәреп килгәнең шул инде.
Кешедән көлеп утырасыз, үзегез кабызмаган телевизорга карап утырасыз. Кабызыгыз инде телевизорны! Керүчеләр юкмы икән дим. Керәселәре килсә дә кералмыйлар, мин ишекне бикләп кердем. Кабызам.

Безнең кебек әбиләрне онытмагыз! Киттек!
Зәй районы авыл кабартмалары командасы жюри әгъзалары Бу чыгышка нинди нәтиҗә ясыйсыз? Ришат елмая, Ренат елмая. Җәвит абый, тәбрис. Җәвит абый елмая, һәм инде Айваз, әлбәттә, шулай ук елмая. Һәм ни өчен елмайганын аңлатып узыйм. Э, Дөресен генә әйткәндә, э, менә шушы Чыгышта халык мәхәббәтен яулаган командасыз. Менә чын күңелдән әлеге алкышлардан шуны аңладык. Шуңа күрә мин куйдым әлеге елмаюны. Һәм аңлатып узасым килә шуны, сезнең юморга менә башында һәм ахырында булган контраст нигез җитми. Менә сездән күбрәк башыннан ук безнең жюри әгъзалары да күрәсең, контраст көткәннәрдер. Һәм командагызның тулы бер әгъзасы буларак мин дус кызым һәм Дөню шуны күрәм. Әгәр дә менә шушы образда, ләкин контрастлы рәвештә шаярсагыз, сезнең киләчәктә өметләрегез зурдан. Алда, әгәр дә уза калсак, алдагы чыгышларга шушындый киңәштә калам һәм шул уңыш китерер дип ышанам.

Менә шул соңгы эмоциягә таянып шулай бәя бирдем. Кичерерсез мине. Аңлашылды, аңлашылды. Ренат, Ренат, нәрсә әйтәсең? Мин дә бер-ике сүз кыстырыйм әле. Гел көлә торган смайлик куйгач, миңа сүз дә бирмисең, шуңа күрә бик нык ошады, әйме. Әниемнән килеп әйтәм, менә мондый батырлыкка зур көч кирәк, чөнки яшьләрчә күрсәтергә, теге

Мин менә бу ханымнар сәхнәгә чыккач та чыннан да менә авылча, матур, рәхәт, күңелле, менә үзем дә сезнең яндагы кебек үземне хис иттем, авылдагы кебек. Шуңа күрә менә бу шөгылегезне беркайчан да онытмагыз, югалтмагыз. Сез яшьләргә үрнәк. Әле монда чыкканнар яшьләр, әле сез шулардан калышмыйсыз. Әле бер смайлик, бу бернәрсә түгел. Әле тегесендә, киләсендә Алла боерган булса, әйме, барыбыз да елмаеп тора торган смайликлар куябыз.